Insellmulkom u nilqgħukom għal programm ieħor mis-sensiela xi qrajt dan l-aħħar. Illum se niltaqgħu ma' Immanuel Mifsud, lettur, blogger, awtur u poeta, awtur poetiku ta' kotba kemm għall-kbar kif ukoll għaż-żgħar. Fost il-ħafna pubblikazzjonijiet tiegħu insibu il-ġabra ta' novelli L-istejjer strambi ta' Seras u Sammut, Kimika, Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u Stejjer li ma kellhomx jinkitbu. Huwa jorganizza wkoll serati ta' qari ta' poeżija bl-isem ta' Aqrali Qaltli f'diversi postijiet madwar Malta. F'Diċembru 2015 Immanuel rebaħ il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb bir-rumanz tiegħu Jutta Ħajm, li issa qed jiġi tradott għall-Ingliż, il-Franċiż u l-Ġermaniż. Eh, mhux ċajt? Allura, Emanuel, xi qrajt dan l-aħħar?
Jien kemm min insegwi dal-programm indunajt illi kull min jiġi, kważi kull min jiġi jiġi iktar minn ktib wieħed, għal raġuni sempliċi li min jaqra ħafna ma jaqrax ktib wieħed biss. Mhm. U jien ġibt ktib li qrajt dan l-aħħar u ktib li għadni għaddej bih bħalissa. Bħalissa qiegħed naqra dan il-ktib ta' dan l-istoriku Robert Mochamblé, A History of Violence. Mochamblé huwa storiku interessanti ħafna għaliex ma jitkellimx fuq rejiet u rġiel u dawn l-affarijiet, imma l-istorja tiegħu hija l-istorja ta' affarijiet illi, pereżempju, l-istorja tal-vjolenza, għandu ktieb ieħor fuq l-istorja tax-xitan, għandu ieħor fuq l-istorja tal-orgażmu, kif il-bniedem biddel l-ideat tiegħu dwar l-orgażmu matul iż-żmien. Hu għandu teżijiet interessanti anke fuq il-mod kif skontu l-vjolenza naqset aktar milli żdiedet matul iż-żmien. Imma dal-aħħar kont qrajt dan il-ktieb, u fil-fatt kelli anke okkażjoni nikteb dwaru, dan huwa Wartime Diary of a Maltese Boy ta' Lawrence Mizzi. Attwalment din hija verżjoni Ingliża ta' ktieb li huwa kien ħareġ qabel, Tħaħen tal-Gwerra, li bażikament kif jindika t-titlu, Huwa huwa d-djarju tiegħu hu kien tifel fi żmien fi żmien it-Tieni Gwerra Dinjija. Hemm żewġ affarijiet li laqtuni ħafna fih. L-ewwel nett, Lawrence Mizzi jiena mir-Raħal Ġdid u hu jgħix mir-Raħal Ġdid ukoll. U niftakar anke meta kont tifel l-isem ta' Lawrence Mizzi kien kellu ċertu awra r-Raħal Ġdid għax huwa bniedem tal-iskola, awtur. kien imdaħħal fil-midja eċċetera u fil-fatt għandu kapitlu fuq meta Lawrence Mizzi mill-Birgu l-ewwel mar refuġjat il-Gudja u mbagħad eventwalment spiċċa joqgħod ir-Raħal Ġdid. Imma l-iktar ħaġa li hija intriganti f'dal-ktieb l-ewwel nett aħna qegħdin nitkellmu ħafna fuq refuġjati dan iż-żmien, U Lawrence Mizzi kien wieħed mill-ħafna refuġjati Maltin fi żmien it-Tieni Gwerra Dinjija illi telqu min-naħa t'isfel ta' Malta, partikolarment il-Kottonera, u marru jsibu rifuġju fi bliet u rħula iktar in-naħa ta' fuq. illi kienu inqas bbumbardjati mill-ajru minn dak iż-żmien. Jiena l-ġenituri tiegħi wkoll kienu refuġjati, ommi kienet minn Bormla u missieri kien mill-Belt u mbagħad eventwalment marru Raħal Ġdid u marru refuġjati Ħal Qormi fejn mbagħad iltaqgħu u tgħarrsu u żżewġu. Imma waħda mill-affarijiet illi verament tolqotni illi dan il-tifel dak iż-żmien jimpressjona ruħu tant bid-differenzi kbar li kien hemm bejn il-Birgu fejn twieled u għex u l-Gudja meta bażikament qed nitkellmu fuq kemm forsi ftit kilometri. U jimpressjona ruħu dan it-tifel bid-differenzi kbar kulturali il-mod kif il-mod kif iġibu rwieħhom in-nies, il-mod kif jilbsu n-nies, il-mod kif jitkellmu n-nies, le, minkejja iċ-ċokon tal-pajjiż u d-distanza vera qasira bejn eh, il-Birgu u il-Gudja mbagħad eventwalment eh, eh, ir-raħal ġdid. Grazzi ħafna Manuel tal-iqsamt magħna dawn iż-żewġ kotba, nirringrazzjawk tal-li ġejt.